Maureen Kagure kaingĩrire ndege-inĩ karĩ o kaana ka mĩaka ĩĩrĩ kũrĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ. Thĩ nĩ yandĩkĩte atĩ ũtũũro wako ndwarĩ ũgaakorũo bũrũri-inĩ wa Kenya. Maica merũ nĩ maagetereire kũraya. O na kũrĩ ũguo, thĩ nĩ ĩthirĩkagia nginya ciana amu karĩ ndege-inĩ karĩ o kaana, gatingĩamenyire atĩ o na nyoni ĩrĩa ĩrathaga igũrũ ndĩngĩona kĩhuhũkanio kĩrĩa kĩĩhithanĩtie na matu. Arĩ mũirĩtu wa mĩaka mĩrongo ĩĩrĩ na ĩna, Maureen Kagure kuuma Nyeri, aarereirũo mũhuro wa irathĩro rĩa taũni nene ya London kũrĩa Ngeretha nĩ maitũ wake. Kagure ndaarĩ ngũrani na airĩtu aingĩ riika rĩake. Aaiyũrĩtwo nĩ iroto, nĩ eendete gũtheka, aarĩ na wĩtĩkio mũrũmu, na o na nĩ eendaga gũtuĩka mũtungati wa arũaru. Ngũrani hihi ĩrĩ atĩ kũrĩ mũthenya wa gatumu ithano mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ nĩaheire mwĩhoko wake mũndũ ũrĩa ũtabatiĩ. Ũhoro ũrĩa warũmĩrĩire warĩ wa ruo mũno. Nĩ ũhoro wacũngĩrĩirie njũragano ya kũmakania mũno ĩrĩa yatigire famĩlĩ yake ona ĩtarĩ na mwĩrĩ wa gũthika. Kagure arutaga wĩra kĩharo-inĩ kĩa mũbira wa cricket kĩa Oval kũrĩa London. Na arĩ kũu nĩkuo aacemanire na mũndũ ũrĩa thutha-inĩ woire maica make, mũndũrũme kwa rĩtwa Mark Moody. Ũyũ aarĩ mũndũrũme wamũkĩrĩte mĩaka maita merĩ, na harĩ kũmenyana kwao gũtirĩ ũndũ wonanagia atĩ aarĩ ũgwati harĩ maica make. Hwaĩ-inĩ wa Gatumu ithano, Kagure nĩ oimire iruga-inĩ rĩa gũkũngũĩra gũciarũo gwa tatawe mwena wa Deptford. Akĩra famĩlĩ yake atĩ hena mũndũ aathiaga gũcemania nake. Mũndũ ũcio aarĩ mũndũrũme Mark Mudi. Thutha-inĩ CCTV nĩ yamuonire akĩingĩra nyũmba-inĩ ya Richmond House, no ndĩaumire ĩmuonete akiuma kũu rĩngĩ. Matukũ makĩhĩtũka, ndahũre thimũ, ndatũme ndũmĩrĩri na ndandĩke nenda-inĩ. Hena ũndũ ũtathiĩte wega. Thutha wa thikũ ithano, kũrĩ mũthenya wa gatumu ikũmi, famĩlĩ yake nĩ mandĩkithirie ndũmĩrĩri ya kũũra gwake. Kĩambĩrĩria-inĩ borithi metĩkĩtie atĩ no gũkorũo aathiĩte Makee. O na kũrĩ ũguo, thamiri cia maitũ wake nĩ ciamwĩraga atĩ mwarĩ wake ndangĩthiĩ ataugĩte. Mbica cia CCTV cia nyũmba ya Richmond cionanagia Mark Moody akĩgucia gĩtoo kĩnene gĩa gũikia gĩko o mathaa maigana ũna thutha wa Kagure gũtonya nyũmba-inĩ ĩyo. Atongoria a ũthuthuria metĩkĩtie atĩ Mudi oragire Kagure na gũcoka gũikia mwĩrĩ wake gĩto-inĩ kĩa indo cia gĩko na akĩhithĩrĩra na gĩko kĩingĩ. Gĩto kĩu nĩ gĩakuirũo nĩ rori cia gũtheria na gĩgĩtwarũo kũrĩa gĩko gĩteagwo. Kũu nĩkuo gĩko hamwe na mwĩrĩ wa Kagore ciacinirwo ona andũ matarĩ maramenya atĩ nĩ orĩte. Ona thutha wa gũcaria gwa kahinda karaya, matigari ma Maureen Kagore matirĩ monekana nginya ũmũthĩ ũyũ. Mark Moody nĩ aikirio ngono Igoti-inĩ nĩ areganire na ũira wothe akiuga we ndonanire na Kagore. Nĩ aaregire kũheana ũhoro ũrĩa wa ma na agĩtiga famĩlĩ ya Maureen Kagore ĩgĩtangĩka to nĩ kũũrũo nĩ mwarĩ wao no nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya ũũma wa kĩrĩa kĩamũĩkĩkĩire. Na kũrĩ mweri-inĩ wa Gatumu mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, Mahmoud nĩ atuĩrĩirũo kĩoho kĩa maica agĩtungata kĩoho kĩnini kĩa mĩaka mĩrongo ĩrĩ. Ona kũrĩ ũguo gũtirĩ kĩhoto kĩngĩtheria ũnyamũ ũrĩa ekire. Famĩlĩ ya Maureen Kagure ndĩkanamuona rĩngĩ, matirĩ mbĩrĩra ya gũtwara mahũa na matiamugĩire ũhoro. No gũkorwo ndarĩ mbĩrĩra ti kuga ndathikĩtwo ngoro-inĩ cia arĩa othe mamuĩ. Maureen Kagure wa Gĩtaũ arohutio nĩ moko ma thayũ harĩa moko ma Mudi matihirie.